Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Judea guaskuéra mburuvicha ojukase Jesúspe. Umi judío oho va'ekue omoirũ Maríape oguerovia Jesúspe ohechávo upe ojapóva. Ha ambue katu oho fariseokuéra rendápe, omombe'úvo ichupekuéra mba'épa pe ojapóva Jesús. Upérõ umi pa'ikuéra ruvicha ha fariseokuéra oñembyaty mburuvichakuéra kuetéha he'i. Mba'éiko jajapóta ko kuimba'e? Ningo omboheta hetave pe techapyrã. Jahejánte ramo péicha, opavave oñemokyre'ỹne oho hag̃ua hapykuéri, ha upéi osẽne rrombagua kuéra ha ombyaíne ko ñande Tupao. Ha ñane retã. Peteĩva ha'ekuérava hérava Caifá, upérõ pa'i pa'ikuéra ruvicha, osẽ oñe'ẽ ha he'i, Peẽ piko ndapeikuaái pe oikóva. Iporãve niko omanóramo peteĩ kuimba'e, peteĩ kuimba'énte ko tetãre ha ani omanomba ko tetãguakuéra. Upéva nde'íri Caifa iñe'ẽguireínte, upérõ ha'e pa'i ruvichaguasu ha. Ha péicha oñe'ẽ pyasy. Añetehápe Jesús omanóta hague tetãnguéra rehe, ha ndaha'éi upe tetãnguéra rehénte avei ombyaty hag̃ua ojuehe umi Tupã ra'ykuéra isarambívape. Upe araitépe oñembyaty peteĩ hikuái ha ojuka hag̃ua ichupe. Upe haguére Jesús ndoikovéi judiokuéra apytépe. Oho Efraínpe upe ojeiko'ỹháme ypýpe ha opyta upépe hemimbo'ekuéranti. Hi'ag̃uímante, hi'ag̃uimbaitéma judiokuéra arete ha heta tapicha oho Jerusalénpe Paskuarã. Voi porã oñemopotĩ hag̃ua hikuái pe arete mboyve. Oheka hikuái Jesúspe ha he'i, He'i ojupe tupaópe, Mba'épa peje? Ndo'uisénepa ko are terã. Upe aja umi pa'ikuéra ruvicha ha fariseokuéra he'íma ojegueraha hag̃ua ichupe ka'irãime. Ha opavave oikuaáva mamópa oĩ Jesús omombe'uva'erãha Tupã Ñandejára ñe'ẽ, Ñandejára roguerohoryete ko ne ñe'ẽ. Péicha hermano ñamoñepyrũ ñane ñembo'e ñane tedia, ñane reflexión del día. Péa ha'e tedia guácho hermano, ñane reflexión Ñandejára ñanemomandu'a. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, once y hasta cuarenta y cinco, cincuenta y siete. Ohechávo he'i al ver lo que hizo Jesús. Muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Ohecha'akue la resurrección de Lázaro, oatestigua ko'ĩakue hendive. Péro ótro fuéron a ver a los fariseos y le kontáron lo ke Jesús había hecho. Upéva peteĩ partida oguerovia Ñandejárave ha ótro partida katu nogueroviáima. Péva ja, ha pévako hermano ja'a la división, di, e, división del pueblo, división de la familia, división del país, péva oñe'ẽ ñande de la división. Ha entonce ko'ãngo tuicha hermano ko'ã ñe'ẽ ja reflexiona hag̃ua. Jaikuaág̃a che hermano el amor de Dios-gua e infinito, péango nda'ijapýrai. Ñandejára mborayhúgui siempre eterno ha ha'e okumpli la he'íva, la he'i Ñandecha. Ñande ko humano somo tan falible, tan falso, somo hipócrita ha Ñandejára ko nahániri. Ha'éngo la he'íva ojapo ha okumpli. Ha ohechaka ñande, ndaha'éi ermáno la omanda ndéva. Ndaha'éi Ñandejára Jesucristo la ojupíva la karrétape ha oinupã la guéi. Ha'e púntape oho ndéve, ha'e primero. Ha'e ombyai ipýpe la añepysãnga la itáre. Hay diferente clase de dificultades, ermáno Ñandejára Jesucristo ha'e oñandu ha ohuguy ha ijehe. La verdad es la verdad y nada más que la verdad. Jaheka hag̃ua pe justicia. San Mateo seis treinta y tres pe ha hetaiterei párte, ermáno, en vário párte Ñandejára ojerovia ñande la hustísia. Vúsken primero el Reino de Dios y su justicia he'i. Péarõ la Ñandejára anélo, Ñandejára mborayhu, ermáno. Pórke ha'e Dios e'amór ha péa la ñande jahekáva ha káda día más jaheka mombyryve jaha, ermáno, la hustísiagui. Ñande abarka la inhustísia. Ha péa entóse péa la ñande lutúra ermáno etedia, peteĩ seutór Ñandejára hi'ag̃uíma la Páskua ja'og̃uahẽma he'i. Og̃uahẽtama, ja'oĩma última, último díapema ohóina, ha'e entóse ha'e o. Osẽ ohechaka ojapo la milágro hechapyrã, omborresusita Lázaro, ohechapaite la hénte ha oĩ oguerovia chupe ha oĩ ndogueroviáiva. Ha ko'ã, che ermáno, ñamboju ñande rekovépe yma ha ko'ág̃a ha tapicha g̃uarã la mísma kósa. Oĩ la ojaguerovia, oĩ la okambiase la hekove, ojeprokura okambia hag̃ua la hekove, okrei hag̃ua Ñandejárare ha oĩ katu nahániri. Oĩ péichante, oĩ péichante. La falsedad del hombre. Ha péako che hermano Ñandejára roguáke ñanembo'e la ñasẽ haguã pe falsedad-gui. Jaipe'a haguã ñane akãgui, ñane korasõgui, ñane mente-gui. He'íngo hermano San Pablo-niko he'i, La fe entra en el oído. Oike ave ñande apysápe, ha pe ñande apysápe oike hermano, ha péako ñamboyéva ñane korasõme che hermano. Osinóngo nde nembojy ne korasõme ndeaceptái, Ha osẽ oike un ládope la ndapysápe osẽ jey ótro ládope. Osẽ oho ndehegui. Ndoikéi nderehe. Ha upéva ermáno he'i ñane a'ýpe ha pe rehe'ỹ he'i aíla ehémplo. La mísma kósa, ermáno. Péva pe falseda ningo yma. Ha ko'ág̃a, ha tapia g̃uarãgui upéva che ermáno. Asíke, ermáno, jajahasa ñanemba'erã ko lektúra ko Ñandejára Ñe'ẽ. Ha péva ningo ermáno he'íva ñande pa'i Luis Alberto Luna. Ñamboguejymi ñande rekovépe he'ỹvae, ha péa ha'e la ley musulmano la iporãvéva ko ñane programa hermano he'íva ñande Despertando con Jesús, Despertando con Amor, iporã japáy oñondive che hermano, espiritualmente japáyva, ani la espiritualmente ti jake ñaína hermano, Péa ha'éhina pe último día hermano Ñandejára ogueraha ijapotorkuérape en el huerto de Getsemaní ohóva he'i chupe, he'i chupekuéra, Pepyta ko'ápe pe ñembo'e ha che aháta amo tomie. Como si fuera una distancia pe ita japo'iháicha ñande pópe he'íngo, por lo menos teĩ veinticinco a treinta metros hápe ndo'íha ojekoloka la ita'yrakuéra ha oho ñembo'e. Upépe Ñandejára ermáno okyhyjéi. Ha'e nomanoséiai pe dios si ómbre verdadéro pe ikuérpo de ómbre de umáno okyhyje ermáno, péro ha okumpli va'erã péva pe misión nogueru'águi ári. Ha upéi oñembo'e ha upéi ou rei ta'yraku'aútapa okepa hikuái. Ha péva ótro ehémplo ermáno ñandéve g̃uarã hína, pe ñembo'e pe mba'e porã ermáno noñembo'eséi lo mitã. Nañañembo'eséi ñane kangy, ñande upe hýi la ñañembo'étava. Ha aníntete jajediverti jaha peteĩ kumpleañohápe, peteĩ farrahápe, che álgo mitã ombojoapýta nde pe farra iko'ẽmbáta ha ndaho pe hýi. Ajépa upéicha hermano Rufino, y esa es la diferencia, hermano. Ha péichango ñamoñepyrũ jaháva, hermano, ñande oración, ajapa ñanderuekuéra ñarreflexionami hag̃uáicha ñande lectura San Juan once, hermano, Cuarenta y cinco, cuarenta y siete, ha'e jasegi ñañemongeta jahao ña hermano Rufino. Excelente ha antes que nada ña omoguahẽ ñande isaludo hermana Silveria ha ha'e ko hasykatu avei ha entonce luchando hay que luchar fortalecida Ha Tupã Ñandejára siémpre ñañe'enkomenda al espíritu sánto. Ha'e reko pára Dios náda es imposívle ha kon la lúcha. Buenos día, glória al Señor Jesús, mucha bendisiónes. Ore agradesimiénto ndéve Hermana Silveria. Sí, hermana Silveria, buen día hermana, Jesús por María. Ya ñañembo'e che hermana Enderera oñe'õi ñane lista-pe, ha ñaha'ãta ñaintensifica con mucha fuerza, amor, esperanza y confianza en Dios. Arturo Colina omoguahẽ avei nde imaitei felicitaciones los hermanos por esta tarea que Dios siempre nos bendiga con salud para seguir Este he'i ha entonce hermano Arturo Colina González ore agradecimiento nde hermano emombarete haguére ñande actividad ko radio-pe. Arturo Colina va'e ñande director pyahuetéina ko'ã hermano. Ah, que bien entonce ñande agradecimiento jo'a jo'áso porque La dirección-ko muchas veces ijetu'u la ñaaministra hermano, entonces ñame'ẽha chupe ñane fuerza avei ha Tupã Ñandejára ha isy tomaña ñande nderehe hermano especialmente egueraha apu'ã hag̃ua ñande ko dirección con todo el equipo de la radio. Upeichaite hermano jafelicita ñane angirũ ereháicha nde Arturo Colina umi kaia'y katu pyrýpe ha Mitã osu pyahu, upévango la iporã, Observando la Esperanza, obra ha ñande la ñane digresión ha al mismo tiempo ha che saludo ante Ovete ápe g̃uarã hermano Comisión de Apoyo oĩva ha Comisión de Central pegua avei ajeva ñane hermano don este

Hermano ha avei don Eladio Martínez y todos los consejos que ocompone ajeve ñande saludo entre ovejape. Ha ñande ñande ñeko'ágã ñande apoyo katungu jaikuaavi ajepa don Adilio este Ortiz ha'e la presidente, ha'e secretario ajeve. Ijaýicha ñande ñane evangelio.